Fy enw i Christopher Evans a fi'n redeg Marathon Llundain i elusen Ronald McDonald.
Enw fi ydi Lloyd Hughes. Dwi'n rhedeg lenni i godi bres i Spinal Research ar gyfer 'y mrawd Harri. So dwi'n rhedeg y marathon oherwydd oedd y mrawd mewn damwain car, gath o spinal damage a mae o ŵan yn paralysed mewn cadair olwyn. Damwain ei hun yn gyfnod rili, rili anodd, yn enwedig y misoedd cynta 'na lle oedd o yn Stoke, critical care yn fan'na. Balansio bywyd a trio teithio i mynd yna, dod yn ôl a gweld o, t'o', odd o ddim 'i hun yn fan'na. Ond wedyn fo symud adra, 'dan ni 'di bod yn lwcus iawn rili 'c'os ma' Harri 'di neud yn well na be' swn i disgwl i neb neud deu gwir. Ma' jyst 'di newid outlook lot o ni ar bywyd ti gwbo'? 'Dan ni'n trio bo' lot mwy positif am petha. 'Dan ni'n enjoio bywyda ni 'dan ni'n cymyd bob diwrnod fel mae'n dod a ma' hwnna 'di dysgu lot i ni rili. Ti byth yn gwybod beth sy'n rownd gornel so waeth i ni waeth i ni wneud mwya o be gennym ni.
Pryd gath fy mab i eni nôl yn 2020, elon ni yy chwech wythnos lan yn ysbyty yn Caerdydd. O'dd Arthur mewn yn intensive care am y wech wythnos. Tra bod ni yn yr ysbyty, rhoiodd elusen Ronald McDonald llety i ni yn ardal yr ysbyty. Roedd hwnna wedi sefio shwd, shwd gymaint o stres i ni. Mae fe'n rhywbeth fi rili really yn falch o. Oedd e'n profiad rili really galed, um, you know, mam tro gynta, um, a oedd e'n Covid, so teulu ni ddim gallu bod gyda ni.
Byddwn ni ddim moyn unrhyw un rili really, fynd trwy ddim eto, oedd e'n rili really wael. A wedyn lwcus o'n i gallu dod â fe gytre a nawr mae fe'n absolutely amazing.
So mae'r elusen yma ddim yn un 'da ni 'di cael gwaith direct hefo nhw. Mae'r syniad nhw o gynta' helpu pobl byw gyda paralysis ond hefyd yn neud yr ymchwil i gobeithio datrys y broblem obviously rwbath rili rili bwysig i fi. Ŵan, dyma fi dwi 'di bod yn gweithio ato fo am misoedd ar fisoedd so fydd y cyfle yna o pob un emotion sy 'di cadw fi fynd at y cyfle yma dwi'n siŵr fydden nhw mynd drw'm mhen i yn ystod y ras ond dwi me'wl unwaith ma'r ras yn gorffan dwi me'wl fydd o'n rili emotional ond hefyd fyddai'n teimlo fel dwi 'di llwyddo yn be' o'n i'n trio gneud 'fyd.
Like o'n i jyst 'di cico mewn eto. Fi'n siŵr erbyn bydd yym pnawn mynd Sadwrn bydd yy by' nw'n dechre cico mewn. Ma'r hyfforddi'n mynd oce, ddim mor dda a beth o'n i'n gobitho. T- fi 'di ga'l cwpwl o anafiade. Gobitho ma' popeth 'di dod nôl yn reit jyst yn amser a fi'n gobitho neud yn dda ar ddydd Sul. Dwi mor prowd o Christopher. Ma' fe wedi neud loads i paratoi yym i dydd Sul. Oedd e mas pob nos, redeg neu beic, so fi'n credu mae fe'n mynd i bod yn absolutely amazing. Mae amser dy fi yn meddwl, ond nag yn mynd i weid ar y teledu. Mae'r elusen yn helpu uh, teuluoedd ma sydd dy plentyn sy'n cael triniaeth yn, uh, yn yr ysbyty. Mae ma, ma fe'n nais i gwybod bod fi'n neud y marth yn disil a neud am achos da. A mae fe'n nais i roi rhywbeth nôl i rhywun sydd wedi helpu ni